Emma? Emma? Haia. Diwrnod mawr heddiw. Di'r adre ddim eisiau fi fynd i'r llys de. Ond da ni wedi bod trwy cymaint a... Ti eitha eisiau bod no. Gall yn iawn. Swn i'n licio sa mam a da... Oh, wel. Y mywyd di, di o de. Lle ddewch chi? Dwn i'm. Llundain ella? Rwla. Wel, lle bynnag fydd o, pob lwc i chi ynde. Diolch. Dwi 'di bod yn lwcus tro 'ma, sti. 'Di ffendio'r boi iawn. Hwyl. Ia. Hwyl Emma. Pa becso? Popeth yn iawn. Fydden nhw. Swn i wrth y modd se gen i dy hyder di, Bryn Bach. Fan 'na gloch ti'n cael y canlyniade. Erbyn diwedd y bora, os ai digon dewr un di nôl nhw. Fyddi di'n iawn, gei di weld. Dych chi dal yma? Na, na, na, fi di gadael y sorie. Sa hapus cael cathod bach yn ymolchi fama. Ie, o reit, o reit, fydda i 'na nawr. Be' oedd ar dy ben di'n cynnig edrych ar ôl y siop 'ma? Fel tasa gynnon ni'm digon ar 'yn platia heb i chdi fynd i slafio am ddim i Slwy Morgan. O, dych chi mewn temper ddrwg gin ti do? Ei! Llai dy lap di, gwbei. O, ma'n catchy yndw? Harri! Granda. Ar y we di prydfertha bore 'ma? Panicso. Popeth yn iawn. Saran banna di, Sloen? O, diolch. Ble ffag mae Bryn Jones na? Ia, ond o'n i'n meddwl bod bob dim yn iawn ar ôl i fi weld y doctor. Mae popeth yn iawn, ond... Uh... Be dych chi'n feddwl ond? Wel, fe gath dy fam brofion byddyrnod. Ond mae'n disgwyl y canlyniadau heddi. Os dim eisiau becso, cyfarth cyn gweld y gath is heini. Yn te fe Ari. Ha? Ia, Dad. Cyn bwy llawer yna. Records i boi. O, oedd ti rioed yn licio'r rhain? Ifanc o'n i de, chwarae teg. Mae'n siŵr bod gen ti eitha bethau embarrassing yn y tŷ yma, be? A be di hwn? Oli del, sbia! Hells Angels. o reit, o reit. Dowch laen yma, byddwn ni. Fai! Byd cyntaf! As y malu chdi mellar yn ôl i. Lle da chi feddwl ydych chi? Pwy oedd y cyntaf? Wy ddim yn gwybod. Ond bydd y dwetha mas mewn trwbwl. O, sori fo fi'n hwyr. Ydw i na ddim yn special. O, sori glywed ni. Na, dy ddim yn edrych yn special iawn yn y surtsuit yn yr y blaen chwaith. Ond ddyda di ddim be oedd yn bod da ni te. Na, na, dyw, uh, ydw i na ddim yn unig o'n anwth pawb. Reit, pan da chi nawr te? O, hwre! O, ti laen, Roger, na fyddwn ni'n hwyr. Be di'r bris? Rwy'n ddigon amser. O, da ni eisiau bod yna mewn da bryd, toes? Hei! Gadwch y set yn gynnes i mi chi. Ddim yn hir. O, dwch ta. A ni'n mynd i'n llan sefyll yma fel llwyau.

Dach isio dod i gig nos Sadwrn yn Llandudno? Pam? Pwy sy 'na? Nine Inch Nails. Pwy a? Na, oedran, sori. Lle mae'r ddynas yma? Hanna di naw dduda di, de? Rwy'n yn galw hyn yn ymddygiad proffesiynol iawn. Rhwch gorau dy gennych chi, mam. Sbech chi fod yma gwbl chi. Be? A'n mab i fy hun di cael ei alw o flaen i well? Liz, paid â dadle. Mae Carys yn un o'r cyfreithwyr gorau gelen i. Sa i 'di gadael ni lawr o'r blaen, a mae'n ffrind da. Beth ar CID? Roger, shwla! Islwyn, islwyn. Shwmae, Carys? Islwyn, Elizabeth, Roger. OK, ma. Tyd. Shwt ti bach? Beth fe dod nhw? Beth? Na, na, na, rwy'n oedd yn tynnu'n sylw i fan hyn. So ti byth wedi cael gwybod? Oedd o alwad i fi fyny mwyn gyn diglu wedi rhywbeth. Ie. Yeah. Pa bics o'n awr? Gwela di cyn bo hir. Hwyl. Si, unrhyw newydd, Bryn? Na. Be'n union sy'n bod ar Edwina, os ga i ofyn? Wel, gan i wybod cyn bo hir nawr yn cewni. Dwi'n gwybod beth sy'n siarad oll ffys ma. Dda i fewn ag allan cyn i chi droi rownd. Ewa, byn ni ddim yn hir nawr. Ond yn gohirio lot o'r achosion yma. Gwrandwch ar Inspector Morse. Mr Roger Humphrey Morgan? Ai, beth sy'n hwnna? O, oh, dim ond cadeud. Gam i weld. O, oh, Bob Murphy, fain di doi ti? Be? Hei, mae hynna werth pres, mae'n chi'n cael dall. Shed. Oh, shit. Reit, fi ti'n iawn am chydig? Bydda pam, pryd ti'n mynd? Na, di meddwl mynd i weithio. Mam, o'n i ddim drwg i chi gael un borau. Ei, ti'n eich yn gret rhan na? Ys di rioed yn mynd i fewn i hwnna? O, do, siwr. O'n i'n lot llai yn dy gynnau, do. Da. Dylan! Shed! Rydych chi yma heddiw ar gyhuddiad o dderbyn nwyddau yn yr wybodaeth iddyn nhw gael eu lladrata. Sut ydych chi'n pledio? Yn euog? Yntau'n ddi-euog? Euog. Mae'n ddrwg gen i. Wnewch chi siarad yn uwch os gwelwch yn dda? Euog. Steddwch.

O, Nina, wyt ti'n angel. Diolch. Dim gair eto. Na, na. Fonith i munud, Bryn. Hmm, munud? Na beth wedes di awr nôl. Yn dilyn galwad ffôn gan aelod o'r cyhoedd, aeth Detective Sergeant Morgan a Detective Constable Pugh i Morton's Newsagents, Tan-y-coed, ac yna fe ddarganfuon nhw nifer helaeth o nwyddau a ladratrwyd yn lleol o dai gweigion. A phan holwyd y diffynnydd ynglŷn â'r wyth set deledu oedd ganddo ni feddiant i ateb oedd, Rhag ofn i'r un sydd gen i fynd ar y blinc. Methodd yr heddlu a dod o hyd i weddill y nwyddau, ond roedd gan y diffynnydd gwerth 2,000 o bunnau o nwyddau. Mae'n hanfodol felly nad ydan ni'n colli golwg o'r ffaith na pherson drwg ydi Mister Morgan. Alla i feddwl am sawl ansoddau er i'w ddisgrifio efo, person aneuddfed, diniwed, person sy'n hawdd ei gamarwain, person twp hyd yn oed, ond nid yn rhy dwp i sylweddoli fod o wedi wneud camgymeriad aruthrol. Mae'n wir e difar ganddo am ei drosedd. Fydd neb yn elwa o anfon gŵr ifanc di-feddwl fel Mister Morgan i'r carchar. Sgwn-i su' ma' petha'n y llys 'na. Dwi'n rhyw ama ma'r jêl fydd i hanas o sti. O, dwn i'm. Ma'r tro cynta iddo fo cofia. Cro cynta o ga'l 'i ddal, ia? Wel? Popeth yn iawn.

Rydym yn cydbrydu i 200 awr o wasanaeth i'r Gymdeithas a chostau o 75 punt. Dydan ni ddim eisiau'ch gweld yma eto, ger ein bron. Mae'r ynadon yn awr wedi cytuno i glywed achos brys.

Mae chi. Batiwch fel tasa chi adra. Fi bynnag ma, fan o de bob. O, ha, ha. Diolch chdi. Helo. Hi. Dadra. Na, mae di gorau am dadra, cofia. O. Ti wedi bod yn lwcus tro ma, good boy? Ie, wel, dim diolch i chi, de. O, caid y geg, Roger. Mam? Pai ti'n meidio siarad fel na fe Islwyn. Ti'n ti'n syniad nag oes? Ti'n ti'n syniad fe mae Islwyn di wneud os da chdi a fi? All right, Liz, sgwna. Na, Islwyn. O, ti. Dyna ti chwarter y dyn di, Islwyn.

A mae wedi dy garu ditha hefyd fel tasa ti'n blentyn cig a gwaed iddo fo. Dyma diolch fi o'n i cael. Dyna fo. Be ti'n disgwyl gyn fil ond gic ynddi?

Mam! Fydde jiw, jiw. Drychwch pwy sydd wedi lando. Amseru perffaith am y tro cynta ni oes. Oedd yn hwyr yn cael ei eni os dwi'n cofio'n iawn, Bryn? Wedd glei. A mae wedi bod yn rhan neud nyrfys rec o'i dad byth ers ni. Dyw e'n ddigon hen i gael dropyn bach o champagne, gweud. Nagdi, ond mae'n achlysur arbennig, dydi? Champagne? Ie, ie, wel, ti'n gwybod y, y gwynt na we ar dy fam? Bryn. Arwel, mae da fi newyddion i ti. Sut licio ti gael brawd neu whar fach? Dwi'n disgwyl babi.